Niġu issa għall-ambjent. Sur President, dan il-Gvern huwa impenjat li jagħti prijorità lill-ambjent tagħna, il-kapital naturali ta' pajjiżna, li rridu mhux biss naraw li nagħtuh protezzjoni iżda rridu insostnuh bl-aħjar mod possibbli għall-ġenerazzjonijiet futuri. Aħna kommessi li nagħmlu dan permezz ta' aktar investiment infrastrutturali, tisħiħ fl-aspett regolatorju kif ukoll implimentazzjoni ta' miżuri u inizjattivi ambjentali li verament jagħtu valur lill-kapital naturali tagħna. L-immaniġġjar tal-iskart jibqa' waħda mill-akbar sfidi li qed jiffaċċja pajjiżna. L-għażla tal-Gvern illum hi waħda ċara, dak li jinvesti f'teknoloġija fejn mill-iskart mhux riċikabbli tiġi ġġenerata l-enerġija. li nibqgħu nieħdu meded kbar ta' art għal aktar minn bliet li jservuna relattivament ftit żmien mhijiex sostenibbli u ma nistgħux nibqgħu niddependu fuqha. L-inżularità tagħna tagħmel l-esportazzjoni tal-iskart piż finanzjarju qawwi. Dan konna diġà rajnieh meta fassalna l-Pjan għall-Immaniġġjar tal-Iskart tal-2014 u sa 2020. Mhux se naqtgħu qalbna, l-isfidi nagħrfuhom u u impenjati bis-sħiħ li nindirizzawhom. Ambjent Malta se tkun l-entità nazzjonali ta' pajjiżna għat-twettiq ta' interventi li jsaħħu l-kapital naturali tagħna. Sur President, Matul is-sena li ġejja se nkomplu l-ħidma tagħna fis-settur tal-iskart billi nippreparaw għall-bini ta' Material Recovery Facility ġdida li ser tieħu post dik li nħarqet. Dan filwaqt li nipprovdu għal infrastruttura temporanja biex nillimitaw l-ammont ta' skart riċikabbli li jkollna nesportaw. Biex tikkumplimenta din il-faċilità, se nibdew il-proċess biex ikollna Multi Material Recovery Facility li se tgħin fir-riċiklaġġ ta' diversi materjali li altrimenti jispiċċaw fil-miżbla. Se nkomplu bil-proċess ta' disinn għall-faċilità ta' Waste to Energy li ser tkun ħolqa importanti fil-katina ta' faċilitajiet għall-immaniġġjar tal-iskart. Huwa dmir ċiviku, morali u legali tagħna li nisseparaw u nimmaniġġjaw l-iskart li neġġenerawh aħna stess bl-aħjar b'mod xieraq. Għalhekk, se nkunu qegħdin nintensifikaw ħidmietna biex kulħadd jissepara l-iskart tiegħu issa li se jkollna wkoll is-servizz li jiġbor l-iskart organiku separat. Hija din l-ambizzjoni li twassalna biex inkomplu ninvestu bħal qatt qabel f'dan is-settur. Matul is-sena d-dieħla ser infasslu proposta biex l-iskart kummerċjali jkun regolat b'mod aktar sostenibbli. Sur President, wara li aktar kmieni din is-sena ppubblikajna dokument ta' konsultazzjoni sabiex is-settur privat jibda jopera skema ta' sistema ta' depożitu fuq kontenituri tax-xorb, kien hemm rispons ferm pożittiv. Tul is-sena d-dieħla sejrin jibdew id-diskussjonijiet sabiex jintlaħaq ftehim ma' konsorzju magħmul mill-operaturi u l-importaturi biex jiġi maqbul kif sistema bħal din tiġi implimentata. Il-ħidma ta' Ambjent Malta ser tiffoka fuq l-implimentazzjoni tal-Management Plans ta' Siti Naturali 2000, Natura 2000, siti li jlaħqu madwar ħdax fil-mija territorju tat-territorju Malti. Ser nieħdu ħsieb ukoll il-widien tagħna sew għall-bijodiversità li jħaddnu kif ukoll għax iservu ta' passaġġ għall-ilmijiet tax-xita. Se nkunu qed nixprunaw dan is-settur permezz ta' aktar żidiet fl-investiment. Se nkomplu naħdmu fuq qafas leġiżlattiv li jirregola l-ħsejjes mhux koperti bil-liġi filwaqt li nfasslu sistema ta' infurzar armonizzata mal-awtoritajiet li b'xi mod jirregolaw il-ħoss. Se jibda x-xogħol fuq l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent u t-tfassil ta' strateġija għall-immaniġġjar ta' speċi aljeni. Se jkun hemm investiment fi stazzjon ġdid għall-monitoraġġ tal-arja. Matul is-sena d-dieħla mhux biss sejrin inkomplu bil-miżura li daħħalna din is-sena fejn qegħdin iwaħħlu siġra ġdida għal kull tifel u tifla li titwieled, iżda sejrin ukoll nibnu, nibdew niżirgħu siġra għal kull vettura ġdida li tiġi impurtata f'dawn il-gżejjer. Ser ikomplu wkoll investiment f'parks nazzjonali fosthom dak tal-Majjistral l-imwadar kif ukoll ser tkompli l-ħidma biex nistabbilixxu l-ewwel Geopark f'pajjiżna. Sejrin ukoll nibdew ninvestu fi proġetti ta' tisbiħ ambjentali fl-ibliet u l-irħula u anka żoni industrijali li hawn fil-pajjiż.